دنیا دے امیر ترین شخص دی جیڑھا تقریبا تیرہ سال دنیا دا امیر ترین شخص رہ گیا ان دا ناں ہے بل گیٹ دوستو بل گیٹ ایک پروگرام دے وچ بیٹھا آئی تو انہیں کنے ایک صحافی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی ایسی آفت آ ونے کوئی ایسی مصیبت آ ونے

ڈساندا ونجاں کہ بل گیٹ کتنا وڈا دولت مند ہے اور اندی آمدن کتنی ہے اور تساں ایک میں اندازہ لا گنو کہ بل گیٹ ہک سیکنڈ دے وچ ہک سو تری ڈالر کما دے ہک سیکنڈ وچ ہک سو تری ڈالر دوستو ہک منٹ دے وچ اٹھتر سو

تے چورنجا ہزار روپے تقریبا یعنی او ہک سال دے وچ اے ہک ݙینہہ دے وچ چووی گھنٹاں دے وچ او کماندا ہے اے ہے دوستو اونی دولت دا ہک تخمینہ ہک ٻئی ڳالھ اوندے بارے اے مشہور ہے کہ اگر او کھڑا ہووے تے اوندے ہتھ ءچوں سو ڈالر ڈھہہ پووے تو او ڈٹھے ہوئے ڈالر کوں نہیں چاہندا۔ سوال کیتا گیا کہ ڈٹھی ہوئی دولت کوں کیوں نہیں چاہندا؟ کیونکہ اگر او تلے جھک سی اور جھک کے او ترائے ڈاہ ڈالر کوں یا سو ڈالر کوں چاہسی جتنا ٹائم او کوں چاہ کے ولا کھڑے تھیون تے لگ سی۔

تیڈا گھر وی کرایہ دا ہوئے کرایہ وی توں نہ ڈے سکیں ول کیا کرے سیں۔ بل گیٹ آکھے کہ میں دوبارہ ولا امیر تھی ویسوں۔ دوستو بڑی دلچسپ گال ہے کہ بل گیٹ نے آکھے کہ میں ولا دوبارہ امیر تھی ویسوں۔ وہاں کہتے ہیں کتنا ٹائم لگ سی ولا اس سٹیج تے پہنچن واسطے وہاں کہ میں فقط ساڑھے ترائے سال لگ سن۔

میکوں کوئی اندازہ کوئی نہ ہئی کہ میں کیا کر سکدا ہاں ہن چونکہ میکوں پتہ ہے میرے کول ہک سمت ہے میکوں ہک ڈیکشن ہے میں اوں ڈیکشن تے کم کرے ساں ساڑھے ترے سال دے وچ بھلا میں اس سے پہلے والی پوزیشن اتے واپس آوے ساں دوستو اساں تساں سارے دوست بل گیٹ نہیں بڑھ سکدے۔ ہک دنیا دے بھی تخمینہ لایا گئے ہک اندازہ لایا گئے انہیں وچ یہ دسا گئے کہ ہک ریسرچ آئیے کہ جن اٹھانوے فیصد یعنی سو چو اٹھانوے بندے غلط رات ٹرے ودن یعنی او کام کریں دے ودن جڑا انہوں کو نہیں آندا

اے ممکن کونی کہ تساں پاکستانی کہیں فلم ہیروئن یا انڈین کوئی ہیروئن نال تہاڈی شادی تھی ونجے۔ کیوں اپنا ٹائم ضائع کریندے ہو۔ وقت بچاؤ اپنا دوستو۔ اے ممکن کانی تساں ٹریکٹر بنا گھنو۔ اے ممکن کینی تساں ٹی وی بنا گھنو۔ دوستو ہر کم ہر بندے دے کرن دا نہیں ہوندا۔ دوستو اے بہتر نہیں کہ تساں۔ اگر اپݨی کلاس دے وچ اپݨی پوزیشن اچھی کر گھنو، پہلی پوزیشن نویں گھن سڳدے، ݙوجھی گھن گھنو، تریجھی گھن گھنو، چوتھی گھن گھنو، کم از کم پنجویں پوزیشن گھن گھنو۔ یعنی او کم کرو جیڑھا تساں کر سڳدے وے۔ دوستو تساں چھوٹی جیڑھی چاہ دی دکان بݨا گھنو، تساں چھوٹی جیڑھی کریانے دی دکان بݨا گھنو دوستو، بیا کچھ نہیں تساں گھرداری کر گھنو دوستو۔ اس تو بعد دوستو تہاکوں کئی ضرورت نہیں دنیا دیاں بڑیاں خواتین نال انہاں کو نال سوچݨ دی کہ انہاں نال میڈی شادی تھی ونجے تساں اپنے مامے دی دھی نال اپنے چاچے دی دھی نال اپنی خالہ دی دھی نال شادی کر گئے کیوں اپنا ٹائم ضائع کریندے پئے ہو دوستو دوستو بیا کچھ نہیں کر سکدے کھانا پکانا کر گئے دوستو اللہ دے کم کر گئے نماز رکھ گئے نماز پڑھ گئے روزہ رکھ گئے دوستو اگر میڈی گالھیں تہاکوں پسند آئین تاں ضرور کوشش کریسو دوستو کامیاب تھی ہونا ہے تاں اون کم تک پہنچنا انتہائی ضروری ہے جڑا تساں اچھے طریقے نال کر سکدے وے اور اپنے کم کو دل لا کے کرو میں یقین نال آدا کہ تساں اتھو دے امریکہ دے بل گیٹ شاید نہ بڑھ سکو لیکن کم از کم اپنے علاقے دے امیر ترین آدمی بݨ سڳدے وے اپݨے وسیب دے امیر ترین آدمی بݨ سڳدے وے اپݨے شہر دے امیر ترین آدمی بݨ سڳدے وے ہک لگن نال کم کرو اور جیڑھا کم تہاکوں آندا ہے کہیں دا مشورہ نہ گھنو لوک مشورے غلط وی ݙیون ٹھیک ݙیون لیکن جیڑھا کم تہاکوں آندا ہے اوکوں دلچسپی نال کرو اور دل لا کے کرو دوستو عباسی واگ تھل ثقافتی رنگ کوں ضرور سبسکرائب کرے سو تے بیل آئیکن دا بٹن دبا دے سو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ